mema ahwɛfoɔ ne atiefoɔ nyinaa akwaaba ɛba oasis tv so ɛyɛ dwumadie ato ne de news fan ne mmara so a mede ɛba ma akwan mu yi me a mede dwumadie ho kyea medi a megye soɔ ɛne ɔhene ba kofi agye yi dwumadie a mede ba yɛ dwuma ko biara wɔ mana so masa mede saa dwumadie ɛbrɛ mu oasis photography ne oasis media na so masa mede saa dwumadie ɛbrɛ mu wopɛ sɛ wobɛtwa wo shoot ɛwɔ wayefra ase wayi bi ase Ɔgɛdi na wiase birthday party bi ase a Amɔtɔfo na Bushkin na nyinaa yɛn nso yɛmɛdi wɔ Akagyina mu. Dwumadie a mede baɛ nsɛm ahoroɔ bɛdi mu akotene bi ɛne sɛ Ghana mmarahyɛbadwafoɔ ato aba ayi Speaker of Parliament foforɔ a ɔbɛdi wɔn anim ɛyɛ eighth Parliament no anim. Saa na ɛyɛ Ghana manpanin a ɛto aba ɛyi no ɛyɛ December bosome da a na ɛtɔ so nson no ɔno nso yɛde no asi akonnwa so sɛ ɔno ne Ghana manpanin a ɔbɛdi adeɛ firi mfe mpem mmienu ne aduonu baako de kosi mfe mpem mmienu ne aduonu nnan. Mɛsrɛ sɛ ahwɛfoɔ ne atiefoɔ a ɛwɔ ɛhwɛ me wɔ Facebook ɛbɛ like page no, ahyɛ page no na mode mo comment ato aseɛ. Saa nso na YouTube foɔ no nso mo subscribe to page no na afoforɔ nso nsa nka mo deɛ sɛ ɛbɛyɛ a video bi a ɛbɛtɔ mu biara no wɔn nso sa bɛka notification no na wɔanya ahwɛ no wɔ ne kwan so. Mehyɛ nsa no asɛm ama na yɛde ani ɛkyerɛ Ghana mmarahyɛbadwafie. Ɛyɛ abatoɔ a yɛtoo no wɔ ɛwɔ December 7 bosome no na ada ɛtɔ so nson no. Ɛyɛ mmarahyɛbadwafoɔ a yɛtoo aba yii wɔn no a yɛde wɔn asi akonnwa so mprempren a me ne wo ɛrekasa yi no ɛkɔtoo aba ɛyii Speaker of Parliament foforɔ a din a ɔgye soɔ ɛne Honourable ɛyɛ The Right Honourable Aban Baben sɛ ɔno ɛna Eighth Parliament yi a yɛnya sisi yɛ within the Fourth Republic yi ɔmmɛdi mmarahyɛbadwa no anim as Speaker of Parliament. Ɛyɛ Honourable Baben yi a yɛreka n'asɛm yi Ɔyɛ obi a wayɛ adwuma wɔ parliament hɔ ɛyɛ mfeɛ aduonu nwɔtwe nie, mekyɛ 28 years. Wayɛ majority leader ɛyɛ minority leader ama NDC amanyɔkuo no. Wasan ɛbɛyɛ dɛ second deputy speaker wɔ seventh parliament no ntu ɛyɛ Professor Mike Oquaye. Ɔyɛ NDC ni mip ɛɛ mapa. Ɔno ɛne speaker of parliament a ɔdi kan a ɔte Ghana speaker of parliament akonnwa no so a Ɔmfiri aban a ɔte so no afã, ɔwɔ amanyɔkuo foforɔ mu, na aban a ɔte so no nso wɔ amanyɔkuo foforɔ mu. Speaker a yɛreyi no mu yi, ɔyɛ ɔyɛ wayɛ MP ɛyɛ mfinhyia aduonu nwɔtwe ni wɔ Ghana Parliament ha. Ɔno nso yɛde adware maa no na yɛde n'atu n'atu si akonnwa no so no wɔ berɛ a yɛsoaa no in ɛyɛ Chief Justices na ɔhye ɛnim yɛboa ɛde no sii akonnwa so no. Ɔde nsɛm no too dwa, na ne nsɛm a ɔde too dwa no nyinaa ne sɛ ɔno nso bɛbɔ ne ho mmɔden na wahwɛ, ama parliament nnipa a wɔyɛ adwuma wɔ hɔ, mekyerɛ parliamentarians no, ayɛ adwumaden, anya to ho akyɛ de nkabom ayɛ adwuma ama Ave parliament no nso atu mpɔn. Ɛno akyi, yɛde ne sii akonnwa no so wieeɛ na yɛyii deputies a ɔne no wɔn bɛdi adwuma. Ɛyɛ first deputy speaker a yɛyii no no yɛ Honourable Joseph Osei Usu a din a yɛbobɔ no no ne Ju Wise. Saa ɔno nso firi ɛyɛ NPP amanyɔkuo no akakye. Ɔsan yɛ mmarahyɛbadwani. Saa ara nso na second deputy speaker nso a yɛyii no no yɛ Honourable Andrews Asiamah, ɔno nso yɛ mmarahyɛbadwani wɔ fam na ɔyɛ independent candidate na mmom ɔse ɔno deɛ sɛ decision biara ɛrekɔ so wɔ parliament a ɔno deɛ bɛkɔ ama NPP amanyɔkuo no, ɔbɛkɔ NPP amanyɔkuo no afa wɔ mmarahyɛbadwafie. Dwumadi a mede brɛ mo yɛ dwumakuo biara wɔ Ghana Asomasen a mede saa dwumadi rebrɛ mo, Oasis TV Asomasen, Oasis. Photography nso abom asɔ m'asen sɛ mɛfa dwumadie a yɛato no din The Loose Fire mmra mo bere ano bere ano. Wo pɛ foto ani da hɔ, wo pɛ video bi a ani da hɔ a, ma wɔne wo screen ani bɛkɔ abɛdi wo agyinamu ama wo nso wo dwumadie no a wopɛ sɛ yɛdi ma wo no w'ani agye ho yie ama no ayɛ fɛ. Saa na yɛto ansɛm no nso ama mo no, yɛde yɛn ani rekyerɛ Ghana a ɛyɛ. Mampanyin Asoɛyɛ ɔne n'abadiakyiri kɔtoo aba for the seventh parliament no anaasɛ bere a na seventh parliament no wɔ kɔto aba no mampanyin a ɛto aba yii no no yɛ Ghana mampanyin a na ɔte so by then no yɛ Nana Addo Dankwa Akuffo Addo ɔne n'abadiakyiri yɛ Doctor Mahamudu Bawumia na yɛtoo aba yii wɔn na ɛno na eighth parliament no ba bɛhyɛ wɔn dwumadie ase no yɛde wɔn asi akonnwa so sɛ wɔn na wɔbɛdi Ghana anim firi twenty twenty one ɛkɔsi twenty twenty four yɛde wɔn sii akonnwa so no ɛyɛ chief justice a ɔte Ghana ɔwɔ Ghana supreme court hɔ no anaasɛ chief justice mmarahyɛ anaasɛ atɛmmuafoɔ panyin paa no ɛyɛ his lordship Benny Yeboah a ɛdi kan ɛsoɛɛ Ghana mampanyin abadiakyire Muhammadu Bawumia sɛ ɔno ɛna ɔyɛ Ghana mampanyin abadiakyire ɛno mu ɛna ɔde Ghana mampanyin ankasa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo nso ɔno nso ɔsoɛ ne in sɛ firi ɛyɛ ɛyɛ December bɔs ɛɛ January bosome da a ɛtɔ so nson kɔsi ɛyɛ January bosome no da a ɛtɔ so nson wɔ afe mpem mmienu ne aduonu num no, ɔno ne Ghana Mampanyin. Na ɛno mu na dwumadie no ba awieɛ no, Ghana Mampanyin nso a yɛato aba ayi no ɛyɛ Nana Addo Dankwa Akufo-Addo de nsɛm ahodoɔ bebree too dwa. Ɔma Ghanafoɔ nyinaa nyaa nteeɛ na anisɔ a ɛsɔ wɔ anaasɛ ɛyɛ. Speaker of Parliament Reato Aba ayi no no, Aban Bagbin n'ani sɔ a ɛsɔ sɛ Ghanafoɔ anaa sɛ mmarahyɛbadwafoɔ kɔtena ase no wɔto aba ama obi a ɔnni n'amanyɔkuo afa nanso ɔno deɛ ɔka si so pɔ petee sɛ ɔno bɛkɔ so ne Aban Bagbin adi dwuma ama amanyɔkuo no ne Ghana afa ne ntoma pa afira. Ɛno na ɔsan ma yɛnyaa no nteɛ sɛ ɛyɛ afe a atwaa mu no ɔmaa Ghanafoɔ nyaa nteɛ sɛ ɛyɛ year of rose saa na afei nso ɔma Ghanafoɔ nya nteɛ sɛ Afei ɛsan yɛ year of use na ɛyɛ fifteen percent communities a wɔnni anyinam nkanea wɔ hɔ no wɔde anyinam nkanea ɛbɛkɔ hɔ ɛna district hospitals a wɔahyɛ aseɛ ɛwɔ n'aba mu no afei nkɔ awieɛ na wɔahyɛ aseɛ anasɛ wɔawie ne nyinaa dwumadie ama wɔn a wɔwɔ saa district mu anya wɔn kyɛfa ɛwɔ wɔn so n'aba mu wia na abusuafoɔ dwumadie a mede bra mo yi ha ɛna abere ma kwan ama mede asi ɛyɛ ɔpɛn kɛseɛ a wɔbɔ mo akyi dɔm ɛma mede saa dwumadie ɛbrɛ mo ɛyɛ yɛn wura gyan Saa ara na ɛyɛ kameraman so a ɔno nso ɔdi dwumadie no ma a kamera anaasɛ video awe n'ani da hɔ no nso ɛnyɛ ebia sɛ yɛn brɔda Chi na ɔdi saa dwuma no nyinaa ma yɛn. Me nso a medi dwumadie no ho kyea no, di a megye soɔ ne ho mfa ba me ho agye. Na wɔn nyinaa mu ɛni tiaa.